פלעגט מוהראש זאגן אזוי, ס'קומט ערב יום כיפור זעט מען א אטערסאנטע זאך, ס'הייבט זיך אן ראש חודש אלול, ערב ראש חודש אלול מ'פאסט, מ'פאסט א האלבע טאג, נאכדעם אין אלול אליינס, דא פלעצער וואס מ'פאסט יעדן טאג אביסל, נאכדעם קומט שוין ערב ראש השנה שטייט אין שלחן ערוך, מ'פירט זיך צו פאסטן, מ'פאסט חצות ביז א האלבע טאג פאסט מען, נאכן צום גדלי' פאסט מען ווייטער, נאכן עשרת ימי תשובה ווייטער, שלושה עשר מידות, היינט אויך דא אידן פירן זיך צו פאסטן. וואלט איך ווען געדארפט זיין ערב יום כיפור אויך עפעס א טאג פון ווייסניש, פאסטן א האלבן טאג, מ'קען נישט פאסטן א גאנצע טאג ווייל יום כיפור פאסט מען, פאסטן אדער כפרה נישט עסן אזוי סאך, וואס איז די מצוה ערב יום כיפור? דארף עסן, דארף מאכן א סעודה, מ'מאכט צוויי סעודות. ערב יום כיפור איז א טאג שוין פון פון אזוי, מען שטייט שוין פאר יום כיפור פאר יום הקדוש, עס האט זיך אוועק יעצט א סידור, פלעגט מען ראש זאגן מען ווייזט פאר א מענטש, וואס מיינסטו וואס איז תשובה? וואס איז תשובה? ווערן א מלאך? וואס איז תשובה? וואס איז תשובה? ווערן א מלאך? אנטלויפן פון פון פון שטוב? ניין ניין ניין, עס האט זיך אוועק יעצט מיט א ווייב און קינדער מאך א סידור. האט זיך ערלעדיגט דאס איז תשובה, אזוי טוט מען תשובה, מען זיצט, מען שניידט אפ די חלה, מען געבט פאר יעדן קינד א מוציא, און איך דארף גרעיפ דזשוס טאטי, און איך דארף סעלצער טאטי, און איך דארף סאדע, און ער האט מיך געשטופט, און ער האט מיך געשלאגן קודם, און ער האט געקוקט אויף מיך, און אלץ טשעפעט ער זיך מיט מיר, איך האב נישט קיין כח דא, ס'איז ערב יום כיפור, פריער קום איך פון איך דארף מיך גיין געזעגענען פון איין זיידע, באלד דארף איך גיין צו א צווייטע זיידע, שוין אויפגערוימט די שטוב פאר יום טוב יעצט עוד חו ו ס'טוט זיך מציאות וואס גייט דא פאר ווי קען איך אנטלויפן איך פאר זיך ערגעץ אוועק יעצט אויף יום כיפור און שוין אפגעטאנצן אה דאס איז תשובה תשובה איז זיץ מיט דיין ווייב און קינדער און רעד צו זיי פון די גרויסקייט פון יום כיפור רעד צו זיי פון די גרויסקייט פון תשובה טון רעד צו דיינע קינדער פון די גרויסקייט פון זיין א איד פון די גרויסקייט פון יום טוב פון די געשמאקייט פון אידישקייט. ווער ס'האט די אויגן אפן היינט זעהט אז ס'איז עק וועלט, די יוגנט רוקט זיך אוועק, מ'ווייסט נישט וואס צו טוהן, מ'ווייסט נישט וואס צו טוהן, אלע שטייען און מ'זוכט עצות, וואס טוט מען מיט די יוגנט, זיי דארפן עס נישט. די טעקנאלעדזשי איז אזוי בליטשקעדיג אזוי געשמאק, ס'ווער אלעס איבער אז זי קוקט מיט די אויגן אהין, נו, ווען עלעך שוין חתונה האבן צו קענען קויפן א פאון, א מיידל טראכט ווען גיי איך שוין ארויס פון סקול, ווען ווער איך שוין א מאמע, איך קען מיך שוין אויכעט, איך ווייס שוין אויכעט ווי אהן און ווי אויס, איך קען שוין אויכעט, זיי ווילן נישט האבן דאס, זיי ווייסן נישט פארוואס, ווייל דו געסט עס איבער נישט געשמאק. די געסט איז איבער אידישקייט, נישט מיט א געשמאקייט. דאס איז א גרויסע אחריות אויף אונז. ווער ס'וויל זוכה זיין צו האבן שיינע דורות דארף איבערגעבן פאר די קינדער די אידישקייט, שבת און יום טוב בעיקר, מיט א זיסקייט, מיט א געשמאקייט.